Croeso i sesiwn arall o Sgiliau Chwaraeon ar gyfer Plant Cyfnod Sylfaen. Heddi, ni'n mynd i wneud sesiwn byr, ni'n mynd i fod yn twymo lan yn gloi, a wedyn mae pump sgil chwaraeon gwahanol ni'n mynd i fod yn wneud. Ni'n mynd i fynd nôl dros rhai o'r sgiliau wnaethon ni yn ystod y sesiwn cynta pan ni'n twymo lan. So ni'n mynd i dilyn y person tu flan i ni, so fi'n mynd i fynd yn y ffrynt, ma' Griff yn mynd i dilyn, a ma' Gwenlli'n mynd i dilyn. Odyn ni'n barod? Ydyn. Reit, bant â ni, ni'n mynd i cerdded gynta. Cof, neud siŵr bod ni'n dilyn. Dilyn fi. A nawr ni'n mynd i jogan.

Ie. Reit, dewch, bant â ni de. Y gweithgaredd cyntaf sydd gyda ni yw taflu dan y fraich. So beth sydd gyda ni fan hyn yw lot o targedau gwahanol, so pethau sydd gyda ni rownd y tŷ, a ni'n mynd i fod yn defnyddio unrhyw beth soft sydd gyda ni sydd ddim yn mynd i fod yn gwneud difrod i unrhyw beth. So beth ni eisiau gwneud yw dewis yn target ni, a ni'n mynd i taflu dan y fraich a gobeithio taflu fe mewn i'r target. Ok blant, chi'n barod? So cerwch y peth cynta. Mae chi fynd da sponge, a wedyn ni'n mynd i taflu da iawn e. Mae'n chi dod nôl?

Wyt ti'n neud y to? So gyda'r rhain, gallwn ni dachrau off yn agos, a wedyn wrth bod ni'n mynd fwy hyderus, gallwn ni fod yn taflu yn bellach. Os chi moyn rhoi heriau i'r plant, gallwch chi fod yn rhoi rhifau gwahanol, so bod chi'n cael un pwynt am yr un agosaf, falle mynd lan i 10 pwynt i'r un bellach sy'n fwy anodd. Wedi cwpl o troion to. Gyda hwn, does dim eisiau amser arnoch chi. Gallwch chi fod yn rhoi nifer gwahanol o bethau i'r plant i taflu. Mae fel lan i chi faint mor hir i chi'n neud y weithgaredd. Gai blant unwaith to? Da iawn, Griff.

Gweithgaredd rhif dau, ni'n mynd i fod yn defnyddio pêl. Gallwn ni gael pêl fach neu pêl fwy o faint. Mae'r pêl fach yn mynd i fod yn anoddach, ond os bod plant bach gyda ni, a bod pêl mwy o seis gyda ni, mae yna mynd i wneud yn rhwyddach. So'r sgil nesaf ni'n mynd i wneud blant yw gyda'r bêl, ni'n mynd i gael ei gwmpa ar y llawr a bownso a dala fe ar y ffordd nôl lan. Da iawn. Fantastic. So gadle e bownso. Cadw edrych ar y bel. Da iawn. A stop. A wedyn gallwn ni symud lan a taflu'r bel lan i'r awyr a dala. Lan i'r awyr a dala. Bant ni. Da iawn, Griff. Taflu fel lan a dala. Rhywbeth does dim amser ar hwn, gallwn ni jyst cadw fynd nes bod ni'n cael llwyddiant neu nes bod y plant wedi cael digon a eisiau symud mlaen i gweithgarydd arall. Hapus? Ie. Da iawn. Reit, gweithgaredd rhif 3. Ni'n mynd i fod yn driblo'r bêl gyda offer chwaraeon gwahanol. So mae gyda ni bat cricet a raced tennis. Ond gallwn ni hefyd fod yn defnyddio pethau fel ffon hoci neu unrhyw beth, brwsh hir, unrhyw beth sydd gyda chi gytre. So ni'n mynd i fod yn cael y llygad ar y bel, taps bach ar y bel, a ni'n mynd i fod yn mynd o amgylch y dau target. Unwaith ni'n cyrraedd nôl, mae'r person nesaf yn cael tro. Griff, pan ti ti? Gwen ti'n dod nôl fan hyn? Da iawn. Ar gyfer hwn, mae eisiau rolau ble mae digon o lle fflat gyda chi, fel bod y bel ddim yn roll o bant. Da iawn. Tro fi nesaf.

Reit, gweithgaredd rhif 4 a 5, maen nhw'n debyg, ond ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar derbyn a danfon y bel, so sending and receiving the ball. So sgil rhif 4, ni'n mynd i fod yn taflu a dal, so ni'n eitha agos i'n gilydd fan hyn. Gan bod y plant yn fach a bod lefelau sgiliau nhw'n isel, fi'n mynd i fod yn taflu'r bel at nhw i wneud siŵr bod nhw'n cael llwyddiant. Griff yn barod, dwylo mas, da iawn, a nôl. Tro gwerthu tro hyn. Edrych ar y bel a nôl i fi. Da iawn. Da iawn ti. Os yw'r plant yn henach, gallwch chi fod yn gweithio mewn triongl neu gweithio mewn pare nôl ymlaen. Gwen, chi'n barod? Ia.
Cofiwch wneud yn siŵr bod eich dwylo chi'n barod a bod chi'n edrych ar y bel. Nôl i fi. Da iawn. Os ni moyn neud hwn yn anoddach, edrych ar y bil, allwn ni defnyddio un llaw. Da iawn. Fantastic. A gallwn ni hefyd newid siap y bil. Barod? Da, mae un llaw ffantastig, a un llaw nôl i fi. Da iawn. Gwych. Gallwn ni hefyd ddod mewn y pethau fel bounce pass, a gallwn ni wneud y pass yn hirach hefyd. Barod i symud mlaen i rhif 5. Ni'n mynd i fynd nôl, y tro hyn ni'n mynd i defnyddio y sgwtiau porffor. Sef chi nôl i'r rai porffor. Tro hyn ni'n mynd i fod yn rolio'r be. Barod beth? Rowlo bêl a dala. Dda iawn. Gyda hwn, rhoi un troed mas, gwen chi'n barod? Barod? A rolio. A wedyn yn dala, wedyn rolio nôl. Da iawn. Os oes pêl fwy o faint gyda chi, falle byddwch chi moyn defnyddio dwy law ar yr ola fel hyn. Ond mae pêl eitha bach gyda fi. Da iawn. Fantastic, da iawn blant. So, mae pimp sgil fyna. Ni wedi mynd rown nhw un ar ôl y llall. Gallwch chi ddewis faint mor hir neu faint mor anodd i chi wneud, ond defnyddiwch bethau sydd gyda chi rownd y tŷ. Ar diwedd y fideo bydd y cardiau gyda ni i ddangos chi beth yw'r um, elfennau technegol i bob sgil. Diolch am ymuno da ni, pan chi'n gweithio ta? Ta ta, gweld chi to.